Kont nitla' ndoqq ma' missieri ġol-knejjes, mal-orkestra, u kien hemm knisja partikolari. U hemmhekk kien hemm qassis kont dejjem infittxu għax kien veru interessanti, veru intelliġenti u dak. U kont qatta' ħafna ħin miegħu. U kien dejjem jipprova jtawwal idejh u jmisslem u jmisslaw. U dejjem imbuttajtu lem, jiġifieri jien qatt ma rajt dak iż-żmien qatt ma rajtha bħala abbuż abbuż, imma fil-verità abbuż kien. U xeta kellek inti? It went on for a few years minn dak li għax kull sena kont jiġifieri dan forsi l-iktar darbtejn f'sena kont nitla' din il-knisja. U jisu beta minn 12, 13 ħa sa 14, 15. U mbagħad ġid minn dak li konna dejjem kont niċċajta kull meta nara fuq it-television dal-proxmu kont ngħid dak eh, dak nittin. U qatt ma I never had semina dejjem ċajta, ma qatt ma ħassni vittma ta' abbuż. Eh, ma kienx ġrid l-episodju ma kienx traumatiku għalik. Not really, minn dak li darba prova jaqbad fis-sens minn fuq il-prova jdaħal idejh fil-qalziet. U hemmhekk fejn. Ma kif tiġri li fis-sens li qed ikellmek fuq l-ewwel qed ħafna grooming, għandek l-ewwel qed ħafna grooming minn dak li inti he is very nice xintu inħares lejha minn issa minn lenti għandek element ta' flirting. Kont fitxu. Element ta' flirting minn dak li Itik l-attenzjoni. Itik l-attenzjoni, plus li he was entertaining, entertaining fil-sens fil-kast jow, fil-sens kulturali. U u hekk, qatt ma ħasejt li kont qatt ma kont l-aħħar ħaġa li kont nikklassifika ruħi bħala bniedem abbużat. Aw fis-sens ma qatt ma ħares li hekk. Many many years later qed nitkellmu xi 20 years later, jgħidu 20 years later. Jew 15 ha. Konna qed nagħmlu wieħed mill-programmi kien xarabank fuq l-abbuż kien u kien again xokkanti għall-aħħar. U il-kont kont qed tifilja fuq l-ismin l-istrina, qed nifilja l-istrina. U kien għadu ħajilħaq kien għadu ħajilħaq għaw isqof il-Kardinal Grek. Tgħawdex? Kont qed nintervistah wara ġbidtu f'ġenb għadtlu isma' għadtlu issa li ħassir isqof għadtlu tafu l qassis qalli żgur li nafu. U qalli qalli għadtlu hekk hekk u hekk jiena. Qalli li tajt li serja, għadtlu żgur li serja, għadtlu kif ngħidilek jiena għadtlu. Qalli u ma nista' nagħmel xejn jiena, qalli dak inti tista' tagħmel billi tiftaħlu każ. Għatlu li għatlu dan ġara bizzeri, għatlu kif għatlek, sens prova. Mm, mm, mm. Għalli no, għalli dak xorta għandek tiftaħlu kas. U għabbadni l-proċess, insista ħafna minn dak li nibda l-proċess. Tiftaħlu kas bil-pulizija? No, bil-pulizija kien ma stajċ, għax kien preskritta. Imma fil-kas eh, klerikali, Għax hu, li ma kontx naf jiena, li nzerta li qabel sar Isqof dan kien jieħu ħsieb dal-każijiet hu. Sewwa. Il-proċess, ma sejtx nitkariga. U ftaħtu l-każ jiena, l-ewwel jinstema' Malta, l-imħallef li jisimgħu jgħaddi l-informazzjoni lill-Isqof u jgħidlu jekk għandux jekk hemmx bażi li jkompli, jekk le, jekk hemm bażi li jkompli, il-każ imur il-Vatikan u jiġi investigat mill-Vatikan mhux minn Malta. U jien naf li mar il-Vatikan u ma smajt xejn iktar. Wara xi ħames snin mill-Vatikan kienu botu xi ħadd l-Awstralja biex jerġa' intervistani. Għax ħafna drabi. Biex jikorraboraw l-istorja, ġviri. ħafna drabi meta he said, he said, he said. Minn dak li għaxu li. Lilu, lilu kol ikunu investigazzjoni. Mela, mela, mela ikunu għarfuħ li hemm investigazzjoni fuq. U ċaħat li għafni. Un bat t-tellu ċaħat li għafni, dan baqdu kif bat iselli għalija, ftit ilu, ma ċaħat. Insomma. U U dak. U jħalluk fl-għama, mbagħad again, b'għadu xi ħadd jintervistani u terġa' tispiċċa fil-għama. U dak u mbagħad dak is-silenzju qed ngħidlek itarxek minn dak li tibda moħħok inkollu jibda jew dejn jew dejn min jaf ġara, min jaf ġara, min jaf ġara li tispiċċa xi kultant ossessjoni, ġi kon kont noħlom bil-biċċa xogħol jiena, fa qatt ma qatt ma affettwatni qabel. Meta meta bdejt il-każ. U il tipprova mbagħad jiena nsertajt wieħed mhux ħano- mhux ħanoqgħod kwiet u kont inċempel il-Vatikan, nibatolhom il-faxes, l-emails u- u frustrazzjoni qawwija minn dak li ħadd ma jaf xejn xejn jiġri. Imma għalfejn tkun daqshekk ehm, deċiż. Fis-sens għax inti qed tgħid li ma konx ħossok vittma, ma konx traumatizzat. Għalfejn imbagħad la darba ftaħt il-każ kien sens ta' nuqqas ta' ġustizzja? Il-proċess kif jiena kif jiena l-ewwel net il-fatt li spiċċa l-Vatikan sinjal li dawn imnuni allura awtomatikament sirt vittma jiena. Hmm. La qed niġi trattat ta' vittma. Umbagħad il-fatt li Iħossuk użat. U mbagħad ma jgħidulek xejn iktar, anzi meta tmur issaqsi, jibgħatuk issaqsi, le le staqsix lili ta, mur staqsi l-Knisja ta' Malta. Staqsi l-Knisja ta' Malta jgħidu ma nafx xejn hi l-Vatikan. U jtuk xi qed ngħidlek minn kajfa l-Pilatu. Ħin kollu jitfgħu lemmu law. U mbagħad fl-aħħar fl-aħħar fl-aħħar kont kont dak iż-żmien kien għadu l-isqof li hemm bħalissa xikluna kien il-Vatikan jieħu ħsieb dal-każijiet u kont u fl-aħħar wieġibni. U kien tani risposta li li tal li kien instab ħati u mbagħad fl-appell eh, ħareġ liberat. Mela tlaqna.